um e don dey give dem wotowoto for Edo um if una ask me again I go tell una again una see this life wey sometimes wey I go dey say no be president be our real problem for that country both councillor both chairman both infact anybody I go like make una hear from him before we go further let's hear. Edo State Government don throway salute give all the eighteen local government councils wey dem take increase their revenue from three million for the month of May to one hundred and twenty million for the month of June. Una go remember say Edo State Government through the Deputy Governor Right Honourable Comrade Philip Shaibu be threaten to arrest the eighteen local government council with EFCC sake of say only Egor remit one million and the other seventeen local government remit two million wey come make am be three million naira in total as revenue to State Government for the month of May.

Go many country na local government like this our state now na local government dey do everything na dem dey in charge of school children school road you know na dem dey in charge and na I like the way this our governor our you know vice governor shaibu yes that is deputy edo deputy I like the action wey him take but if una see ask me for the other hand o I go still say why him dey take action now because na next year dem dey comot for position for di two years wen dem rule e no see dis action to take my pipo make una no come for me o no be say wetin he do he no do am no be say wetin he do now he no do am well but why taking dis action now why why taking dis action why taking dis action now why not taking dis action since you know why I go dey tell some pipo say everything no just be president

Me I go dey ask dem because the the president dey release money give dem president go release money give state state go come release money give each each local government okay each each local government wetin dem dey use this money do I remember the time of election those people dem go come dem go ask people make dem vote for dem okay the you know the community the state the village go tell dem say na this thing we need dem go write am down when dem reach there Those things dem dey use am dey collect money dem no dey do one the loc the that is the um people wey dem be ward ward five wey dem be the um leader for the you know the community dem go dey go the council dey ask dem this thing wey una promise us una no come do am dem go say dem wan talk talk um talk to governor dem go talk to governor, governor go release this money give dem dem go sit down chop na president be that President no come your village come repair your village. President go release money give state. The state go release money give each each local government to do wetin you say you wan do. To give your people light, to give your people road, to repair road, to repair school. You go see primary school Primary school dey leak which day me and my mum talk for here yesterday for here she still talk am say the money wey my papa wey the contract wey I give my papa the money wey dey for inside na him he take furniture chair wey children get for school till today if anybody come across this my video you be you be my side you be owan is write am in my comment section whether I dey lie before my father rest in peace the money the contract wey dem give am he don do am finish but the gain wey he gain he use am no because there is no chair for the school and he na leader for di community. Him use him money take give children and dat chair wey my father use him own pocket money do na government suppose to do am for dem but when dem go when dem go dey campaign for dis um dis position dem go dey ask dem go vote for dem finish dem go collect di money no be sey dem no dey collect di money no be sey dem no fit come my comment section follow me beg sey after una dey campaign after una una dey campaign because the people go tell una say see wetin una need una go write am down una dey collect the money dem go sit down on top dem go sit down on top of the money government give dem make dem take develop their place dem no go even dey see dem dem no dey see dem for the place wey dem for be councillor dem go dey dust um car pass you To repair road na problem, dem go dey use money take dey oppress pipu wey even campaign for dem. See am, campaign bout election, Africa election, mostly my country election, I believe sey I get small idea, dat one wey I go see some pipu dey make noise, I go just look dem, I go just laugh, I go enter my house. Good pipu Real good people who wan do Nigeria dem no dey get opportunity take reach there. Good people wey dem get Nigeria for mind na im people dey dey against. Little thing wey that those kind people go do eeh eeh he don do am oh. I think una see am now why this man dey voice now dem wan comot dem go soon wipe dem comot for position very soon maybe He wan come out for governor but he no know say as he open their nyash now, dem go tie tie no ever enter governor because dem no dey like person wey dey open their bum bum. If na that first time wey he win na him take come out, me for say yes e good. A minute you wan comot now, you dey expose dem. The first one, your first term why you no expose dem? Your first four years. This second door wey you new enter you no expose dem why a minute to leave position why you dey expose dem for me all of una na be one if you drop comment bad all of una na be one good people wey get Nigeria for mind dem no dey reach there I dey see dem and those good people people always talk bad about dem and I no know why human being be like this good people wey una go dey see Say this pipo get una for mind, get e community, get e pipo for mind, una no dey see good but those who dey pretend, share cocrodile tears, pretend to be there to go test that position na una go carry put for head but the genuine pipo wey go work wey we go see na lie o, who go dash dem, how we go take bring dem down, how we go take talk bad na we go dey do, person wey e nev, me dem infact I grow up with, me I just say with politics. Before I know say okay na this one be the thing, I don dey know something, I grow up meet politics, good people, if dem see say you too talk dem go fast dem wan take kpai you, if dem see say you too dey, you wan too expose dem, money go come like this, set of people go come say make dem sit down on top, but one person wey go say no make dem no sit down on top, dem go come, dem go come against am, dem go say why you speak, dem go find all the lie, na the lie you don see dey send for common YouTube wey we still dey do, YouTube wey you go do comot. Na I see dey smell wey you go suffering dem wey dem dey see the truth dem go dem go sit down talk dem go say no just because I hate this person why are you hating when you see the truth speak it out na wetin dey affect our leaders back home see see money wey dem between how many now how many between see money wey dem wey dem gather eighteen local government imagine those money now dem use am develop their go dem dey use am develop their each each no local government for my own village i remember when dem go dey ask dem borehole commot borehole na individual dey dig their borehole borehole government go say if dem wan vote dem dem dey find election dem go come hey wetin una need dem go say road wetin una need dem go name am our children school no chair No chair, no chair, na the chair na im dem say my dad do before him him die. No chair, that chair dem no dey fit dem no dey fit dey do am, no chair. Dem manage do this, you im you manage give person food, the person come dey ask you water, you say make e go like that. You no just kukuma give am food, it's better, it's better you give am water than you give am that food wey he or she go eat than no water, it's better she drink that water. Una do roof, no chair wey children go sit down then the person wey collect the contract na she come na him come use him own money take do chair chair wey government suppose to do e good as e still expose them I pray make dem learn I pray make dem stop and I pray make our country Nigeria no place like home our country is sweet na weather na him you wan talk our country is sweet E sweet we just need good leaders but we individuals when we dey watch make we dey try watch well look no look just because of this one na my own no if you see who go do good do something let team up together and do it for that person na four year if the person no do well na still first time comot one day e go be there our our uncle yes shaibu our uncle our brother thank you for exposing them. Thank you for exposing those eighteen local government council wen you expose God go blex you as dem fit only one ego e bring one million the remaining seventeen dem go bring two million na im say im go bring their name to EFCC dem just threaten dem say dem go bring infact dem go go viral dem don go viral dem dey my channel now dey talk about dem Later dem say, president, president, vice president, na dem wan come your state? You wey you dey make mouth everyday, na president go come your state come do, come repair your state? Wetin your governor dey do? Wetin your local cha eh eh chairman dey do? Wetin your councillor dey do? Na all those people una suppose to dey hold responsible. May my father soul rest in peace. I know That is why wen I go dey talk I know wetin I dey talk those are the people you guys suppose to hold responsible because president release money if president no release money give them dem dey talk am president dey release money give them every month every year there is money wey go go state when dem go take do their state each each Nigeria state money wey dem dey collect the full some Africa a country money wey dem dey gain for a year one eh, eh, one state in nigeria in fact the money big pass some country for africa the full africa full africa country one country for africa i no know whether una understand one country for africa money wey one nigeria state dey receive in a year na e big pass the money wey some africa country dey receive in a year inside we di individual we di citizen we are still insulting president president is there to represent us president is there to send money give no state president is there to do pre government road do no street light for us president no come your state come do your state hold your governor responsible If your state dem no do am well no be president president release money give dem is time for we the Nigeria citizen to know those small small things so that we stop insulting anything president anything something fit happen for another country president go move president Emmanuel Macron that is French president If na wen something happen, he go come interna eh eh international eh eh news, he go speak, he go comot, he voice, he go comot. He no need to no come your state. He go come your state if the thing you know hard. But he no care, he no know anything about wetin dey happen for dis my state now. My state e bush? If my state, my place now e bush, na the council for dis my city. No be even council for dis my city dey do am o. My place now. na sitting den dis sitting each quarter we dey call am katie each quarter dem dey get small council me I put am like dat small council dat is dem call am meri small council wey dey maintain di area una dey see am dem go dey in charge of school school payment you go go dere anytin children birth certificate you go go dere anytin you wan collect you will go dere You no need to go di big council, dat is, di big meri, you no need to go dia to go seek for, you go seek am for your small quarter where you dey, we call it katie. No be our Macron, president, you know Macron, no be him we go dey insult, him na just to sign law Him na just to release money, him na just to represent the country. Hey, hey, hey! Na though I hope una hear now say Shaib money wey he fit do. Na our president do am now. No, na your deputy, your no state deputy Shaib for Edo na him do am now. Make all do their own, make dem sign am, make dem put am down. Make all do their own, then dem bring result out. We should stop hate. Who God we pray to God to give us good president good leader good in fact good government make God give us good government our those many of them wey dem dey go there dem no dey work na just go steal Eh, why the thing dey pay me because everything I always put am for president everything I always put am for president yes